Eziz tek diýip ýazylan bir profil bar tiktokda. Eziz tek, eltepeşnik. El tepede sözüň geçene götüň geçip dur bolan weýzinsi gün türke gelip meni deport etdirjek diýip sözüňi geçirjek bolýaňmy? Türkde göt geçenok Eziz. Eltepede sözüň geçenok seň götüň geçip dur hemme ýerde sözüň geç geçirjek bolup ot alyp otyrsyň türkde sözüň geçenok seň seň ýüzüňe aýdýan onuňam eziz tek gyzlar oglanlar eziz tek diýip bir oglan bar gyzlar bilen gürleşýä gürleşýä gürleşýä meň suratymy goýup dur şu wagt öýde watsapdan jaň edýä radnoý radnoý radnoý radnoý watsapdan jaň edýä how Şu şu topikde otyryn öý yssy öý yssy ine indi şunda otyryn öý yssy welin jaň edip gürleşdik we meň-ä suratymy goýup geçdi umrumda däl ýöne ýaşajyk gyzlaň suratyny goýýa ejesi künti diýýä Ýaş gyzlara künti zaýa diýýär, durmuşa çykmaly gyzlary şeýdip zçmaryt etjek bolup öz türkmen zenanamyzy zaýalamak peşinde gezip ýör. Terjime täşleň köpüsine, köpüsine gyzlaň suratyny paýlaşýa. Oglanlar, gyzlar ýaýynyňyzy alyp şoň bilen gepleşeniň baryňyz zaýasyňyz. Bu gün biriniň gyzyny zaýalan ertir siziň gyzyňyzam zaýalajak oglan. Bu gün dostuny satan ertir sizem jaýyrdadyp satýa. Eziz tek iki tarabynada baýdak bardyr. Eziz seň ýüzüňi aýdýan. Seň seň indi şunam aýdan Eziz sen diýýäňä gyzlara ejeň skin ejeň skin ejeň skin jelep senden doglan inwalid çagada jelep diýip çagalara gyzlara ejelemmize dil uzadýaňa Eziz. Din siziň hakyndan imansyz çykardýar. Saňa şuny diýjek, mazarda ýatan ejeňi baş ujundaky tagtany tagta daýap sikeýin. Seň ýüzüňe aýdýan. Sen biziň dirilimizi sylamasaň, seň öliňi sylajak ganjyk däl. Senden gorkanyňam ýatyryp Ejesini sikeýin senden gorkanyň oýnuň wa bolsada görkezäý seň düşündiňmi seň oýnuň wa bolsa seň ejeňi sikeýin seň bajyňy sikeýin oýnuň ba bolsada görkezeý diýsen men seň indi oýnuňy görjek düşündiň seň oýnuňy görjek seň sen ýaş gyzlaň suratlaryny paýlaşyp masgaralap künti diýip otele gitdi diýip jelep diýip äri bilen oýnaşdy diýip beý diýip Gyzlaň suratyny goýup gutaran künti jelep diýip men saňa o men seň o o seň gidip barýan ýoluňdan men bireýýäm yzyma gelen gyz. Düşündiň men iki dünýämi jemlän gyz. Me bu topik bu surat garny garnyň uly. Garnym uly saňa ne gyzym siken nerwa degdiň o garny eliňe berip daşadaryn gyzym siken düşündiňmi. Göterýän men agramyny daşaýan saňa näme ol eý jeň sikeýin. Saňa näme bolýa eý eltepeşnik eziz tek iki baýdakly eziz tek galiboý men ortama şarik dakdym diýip ejeň seň götüň büzmegi tutanok ortaňa şarik dakarsyň sen orsýede gidip şarik dakdyrdym diýenok götüň büzmegi ýok gyýym skiniň haramiti götüň büzmegi ýok seň düşündiň radnoý radnoý ine oglanlar gyzlar size bir sorag berjek bir zenana radnoý Ýa-da Mamaş diýseň. Bir zenana, mysal üçin, ejeň ýaly aýala Mamaş diýip ýüzlenýäň-ä, dogrudanam. Şo Mamaş diýip ýüzlendigiňe görä, şo saňa käýäbem biler, sögübem biler, Eziz, düzel, Eziz beýtmedi diýip biler, şakalaşybam biler. Amma Çala sürtüşdim diýip, o Mamaş diýip oturan adama çala-sürt gep-sözüni sürtüşip, Ejeňskiniň jelebi diýer o Mamaş diýen adam. Sen öz ejeňe-de jelep diýibiljek oglan sen. Bir gün maňa Jaň eje edi. Eý, Elif-ä, on iki müň TL pul gerek. Sesiň elimde dur. Ekran gaýdyňam elimde dur. Sen gidip barýan ýoluňdan bir ýam yzyma gelen we lişnam şo sözüňi orta goýýan men seň, düşündiň? Şo wideoňy orta goýýan. Sen meň bilen gidişme, men saňa per berjek gyz däl eziz. Gyzymyň amyndan gan gelýä welin rnimasiýa düşmeli on iki müň TL pul gerek diýip. Eý sen bir kaka how, bir gyz çagaň kakasy bolup otyrsyň how. Haýsy kaka gyzynyň amyndan gelýän gany bilýär how. Aýt türkmençilikde haýsy kaka gyzynyň amyndan gelýän gany bilýär gyzyn skiniň haram döli. Hä? Näme, näme bolýar-ow saňa, hä, haram ejenski, hä? Sen maň, ýene, men ýene watsapdan maňa ek neme uradýa, link uradýa. Linkiň ejeňskin, sikime däl seň paýlaşýan wideoň, meň umrumda däl, umrumda däl, seň, seň bar-a zaýaňy çykarýan, sen şo piýan, ertir trezw wagtyň saňa kahwalty taýýarlajak, düşündiň? Sen zaýa, Sen zaýany men saňa hakyky zaýany orta çykarjak sen garaş sen garaş saňa men per berjek gyz däl eziz seň iki dişiň arasyna girjek sakgyç däl eziz men seni sikim sikim sikim edip sike düzübiljek gyz men lişne zenanam bolsam seňle göreşibiljek gyz men eska öw eltepeşnik eltepede götüne sikdirip ýören bu bar a eltepede. Eltepede götüne sikdirip ýörensoň daşaryk çykýar da bilýäňmi? Daşarda-da göte sikýän erkek ýok. Şoň üçin bu daşarda ýaşap bilenok sebäbi içerde trammalan bol. Düşündiň? Muny hili edip ulanyp ýörenler bul buny. Daşarda Eziziň götüne sikjek neme götüň büzmegi ýitip giden Eziz seňle Sen kimow ýaşajyk suw ýaly gyzlary masgaralap ýaşajyk bir kuran ýalça olaň geljegi bara gyzyn sikiniň haramy haram dogunyň sikiniň iblisi hum eziz totduk nem bolýary narkoman he narkoş kellesiniň şörsinede çukur bar kellesine sikdirip ýören göni sikiň razmeri dur şeýdip.

Taşşakly oglanlary goşýak gel. Seň bilen men jäjekli bilen jäjekli düşünişeris. Meň jäjegim bar, menem seň bilen düşünişeris. Enede jäjek bar. Men men seň bilen düşünişjek. Men erkek oglanam men şu meselä goşýaka seň bilen düpe düz zenan halym bilen gidişjek seň bilen. Özem ölümine çenlem bar men. Düşüniň saňa per berjek ganjyk däl o men o. Gawroş.

Ejeň amyna sikeýin. Näme seň ejeň hally okadymy-da onuň siken hemme kişiň ejesi jelep hemme kişiň bajysy jelep hemme kişiň gyz jigisi jelep ejeň siken bajyň bile ejeň halyda okadymy gyzyny sikeniň haram döli ööw ööw jäjekli eziz näme bolýarow saňa hä. Sikiň agzyňa emzik ederin. Eşitdiň? Sikiň agzyňa emzik ederin seň. Düşündiňmi, gawroş? Hä? Düşündiňmi diýýän saňa? Eý, rodnoý! Rodnoý, men seň suratyňy alamok, men ony ýaly gnoý däl, ejeň, seniň gnoýyňam gnoý-ow sen-ow, seniň gnoýyňam gnoý sen. Şunuň günoýuňam günoýy eri seň ýüzüňe aýdýan. Indem iň soňky gezegem aýdýan. Seň mazardaky ejeňi baş ujundaky tagta daýap sikeýin. Düşündiň? Düşündiň? Baryndan sikdirde götüňi büzmegini eliňi sokup ýat. Düşündiň? Deport etdirjek diýýäň-ä. Bärde, Eltepede sözüň geçmän götüňi geçirensiň. Ýöne türkde-de sözüňem geçenok seň götüňem geçenok indi. Düşündiň? Zaýa.